Ċung! Ċung, ċung.
Isma, jekk ikollok bżon xi ħaġa, hemmhekk għandek qampina kemm taf ħasa taf. Grazzi, grazzi.
Allura sewwa qaluli li inti kollox taf bil-Malti. Kollox kollox għax issa ili ħafna ngħix hawn Malta. Eh, proset, proset. U ċung, Jaf ikanta wkoll balla li jaf ipasspass ħafna bil-Malti. Mela u ieħor Chung minu? Le le, Chung, jien Chung. Jien. U balla balla li naf impasspass naf inkanta, naf naf inkanta lanza zejja u oħla sejla. Ukoll. Isma, eh, lanza zejja u oħla sejla minn taslima l-mal sunset.

U titla' tirrappreżentana. Immur, ta' immur. Però meta titgħallem bil-Malti, evita li jgħallmuk ċertu kliem baxx, taf. Sizi fili, eh? Le, le, le, insija, insija, insija. Intant, e intant, e kif tħossok sur ċongri ma miġuħ inti jew?
Mhux il-ħin kollu, ma Eh, kultant inkun mizuħ. Kultant mizuħ.
Mux il-ħin kollu. Wejwa, eh. wejwa, insomma, wejwa. Isma, għalli kella t-tilom li Malti, tu? Kollu sjafu, sul sensu, kollu sjafu. Isma, issa tiġi in-ners, ta' biex tara lek il-pressjoni ġeja. Pressjoni. Kollu bżon xaħġa. Kem tajjat li jew inkella hemm dik il-qavvina. Eh, grazzi, grazzi.
Imma jien għandi bżonn post biex tiskrivanija toqgħod sewwa u toqgħodx taqla diffikultajiet bla bżonn sur professur. Ara din ta' sur professura taħħax qed narak soħata żejda. Ruħi bħalissa jiena Mrs. Pamela Bonello l-Presidenta tal-Għaqda u bħala tali qed inkellmek. Għalija tista' toqgħod Presidenta tal-Għaqda 24 siegħa kuljum is-sena kollha! Isma' ħażin ikun għalik, taf, għax għandu mnejn ikun hemm periklu li tkun trid tgħolli sebgħek biex tieħu permess biex titkellem. Ara, mhux aħjar naslu għall-konklużjoni? Sempliċi, ruħi.
Kemm tiffirma hawn taħt u nkunu kkonkludejna kollox. Hemmhekk. Imma l-aħħar li tkellimt mad-Direttur, lili qalli li rokna kull ma għandkom bżonn intom. L-irkejjen qegħdin għal min iħobb jinħakk, jiena kull m'għandi bżonn daqsxejn ta' post minn fejn inkun nista' niffunzjona. Inti trid post biex lili tkun tista' tellef lill-boxra. Iva tajjaġ għax ħandaħqu l-ispina.
U x'ridt aktar barra l-pultruni? Biss intendi barra l-pultruna ser ikolli bżonn mill-inqas taf żewġ siġġijiet. Żewġ siġġijiet? Żewġ siġġijiet.
Ara Pamela, jiena nissuġġerixxi li deċiżjoni dwar it-talbiet tiegħek tittieħed f'xi seduta oħra. F'raġel tgħid li l-preżenza tiegħi hawnhekk kienet għal xejn quddiemek? Anzi, il-preżenza tiegħek hawn tikkonferma illi l-għaqda tagħkom ġiet rikonoxxuta.
Poġġu, sinjuri.
Giovanna, min isser ngħidlek tbattal il-plattini fil-kikri?
Preżentazzjoni fqira għall-aħħar. Ma fhimtekx, Mrs.
Bonello. Le, le, le, mhux lilek kont qed ngħid. Mela, lil min kont qed tgħid? It-te mhux jien ġibtu. Għandkom bżonn xi ħaġa oħra? Iva, aqbad dawn il-kikri u ġibilna tnejn oħra u did-darba oqgħod attent li ma xxerridx. Eh, mela milli qed nara din tat-te fil-plattini mhux eċċezzjoni, imma regola. Eżatt. Ah, interessanti hux tieħu t-te b'manjiera daqshekk stramba. Tgħidli qalbi fuqi l-argument. Issa, tajt xejn, għam fl-aħħar. U lilek ħa ngħidlek toqgħod attent għax mhux beħsiebni nħalli lin-nies tal-għaqda tiegħek jiċċensuraw lin-nies tiegħi dwar kif għandhom iġibu t-te. Isma' jiena m'għedtlek xejn, taf fuq kollox. Jiġifieri mmur inġib l-istess? Mela x'inhu? U għedtlek oqgħod attent li ma xxerridx intu ġej bihom. Imma bħalissa din Rhoda ma tridx tħallini, Sur Professur. Hemm aħna.
Ċertifikat ieħor dan. X'jiġifieri?
Imma possibbli daqshekk traskurati fiżikament il-ħaddiema f'dan l-isptar? Għax għandek tkun taf illi Ġovann ibati minn biża', fobja, minn ċensu. Għax kull darba li jkun ġej bit-te hawn jiftakar f'meta darba kien ġej bit-te u fil-kuritur ħabat ħabta terribbli ma' ċensu. Tfakkarnix, Sinjur.
Elo. Għal jista' jkun m'hemmx Ġovann ħdejk, Sur Professur, hux? Iva, hawn qiegħed, trittu xi ħaġa? Iva, għax waqa' għandna pazjent U għandna bżonn nerġgħu npoġġuh fuq is-sodda jekk jogħġbok, Sur Professur. Waqa' pazzjatu fuq is-sodda! Żgur iċ-Ċiniż!
Ġovann, qabel ma tmur il-kantin, muralha xi tridek Ners Vassallo. Għedtlu Ners għandu jiġi ħdejk mill-ewwel, għidlu int x'għandu jagħmel. Thank you, dear.
Bye.
Mela t-ten ġibu wara. Mela għandi x'indum nistennieh it-te jien.
U meta tiddeċidi li tinżel mis-sodda, itlob għall-għajnuna, surċu.
Irqlibt, kif inżilt l-iżlejja mal-alt,

U għax jien, jekk jista' jkun, ma nintlikax lil dak li jkun, ma nintlikax, xi ħasla sul sofanni! O le, tikkuppax għal daqshekk! Jien ili l-ġurnata kollha nnewwel il-fliexken, sirt tqisni trakta illuminata! Ara ħa mmur inġiblek wieħed! Mela, ħu paċenzja, ġibli tnejn! X'inhi dik?
Inġiblek tnejn!

Ara s-Sinjorina Marika, kif aħna konna sew, dejjem lesta pronta int biex tidħol ħdejhu. Iwa, jkolli seba' mitt sena biex inkun ħdejh. Insomma, hemm issibu daf. U mbagħad illum, illum issibu żgur hemmhekk għaliex neżwa s-sallu, ma ċċaqalqitx minn ħdejh. Dieħla u ħierġa ħdejh, daqqa biex taralu l-pressjoni, daqqa biex tara hekk ilsienu huwiex maħmux, daqqa ħaġa, daqqa oħra. Waħda ngħidlek jien, dik Nez Vassallo dejjem lesta biex tiggranfa ma' xi ħadd. F'kelma waħda, qed titiha l-wiċċ, hux hekk qed tgħid, Ġenz? Niddejjaq ngħid iva, imma hi l-verità, m'hawnx isbaħ minnha. Iva, dik il-biċċa xogħol, imma ħalli ngħidlek, taf, inti, int ftit iffittata żżejjed fuqu, taf. Jiena lbieli nħobbu, u ma narax il-mument li nagħmlu żewġi. U nieqa' ħsieb. X'għedt?
Għedtlek, tgħidxli jiena żatat, imma li kont minnek, Sinjorina Marika, nagħtih biċċa minn djulek u nħabbat bieb ieħor. Żgur qallek xi ħaġa? Le, le, le, ma qalli xejn. Bil-fomm, imma bil-ħars jgħid ħafna, u inti taf li jgħid ħafna. Taf xi naf?
Li jekk ma nkellmux jien, ma jkellimnix hu. Jien mhux għalhekk kont qiegħed ngħid, taf, li b'imġiebtu ma jistax jara dublett minn xhur. Dak li ridt ngħid. Jekk qed nifhem sew, int qed tikkonfermali dak kollu li jien kont nissuspetta. Jaqaw, dak sar moħħu f'Nurse Vassallo. Grazzi, sinjorina. Ara, biss ma jfettilekx tikxifni għax daqshekk tagħni affarijiet. Hux veru!
Irrid inkun naf hekk hux veru! Aħjar gdimt ilsieni. Dak sar jiffanzja.
Hux veru sar jiffanzja! Jaħsabni kif qerrejt, tafi. Issa x'għandu x'jaqsam il-qrar ma' li qed ngħidu? Iva, ta' żgur li għandu x'jaqsam għax la qerrejt ma nistax nigdeb allura se jkolli ngħidlek bilfors il-verità. Ċensu, Irrid inkun naf il-verità. Verità, xejn iktar mill-verità. Kif jgħidu fil-qorti, il-verità. Il-verità iva, iva, hija dik il-verità illi dawk it-tnejn qegħdin jiffastidjaw lil xulxin. Ja wiċċ ta' kif! Jekk dak beħsiebu sa joqgħod hawn biex joqgħod jittanta lil dik il-Ħanex ta' nurse, sejjer żball! Insomma, dak mhux it-tip ta' sinjorina mal-professur u t-tobba. U ħa ngħidlek taf tal-aħħar qabel tidħol hemm ġew ħdejh? Nels Vassallo dejjem lesta biex toqgħod titħanxeb ma' dak li jkun, ma' dak li jkun hawnhekk hawn. Dak il-ħsieb tagħha din dik għalhekk qiegħda hawnhekk taf. Sodda jien.
Issa ġejja xi ġlieda.
Mela issa li naħseb li ftehemna nista' mmur nordna l-putruna, l-iskrivanija u s-siġġijiet. U meta beħsiebek tibda tiksirli għajni uffiċjalment? S'intendi meta jkolli kollox f'postu, ħanini. Se mmur qalbi, narak illejla f'atmosfera daqsxejn aktar romantika. Tlaqt jien.
X'ismek? X'ħen hu?
Jisimni Marika u ma nafx ħen hu. Iva, kelma għatlek ta' sinjori. Sinjorina.
Eh. U l-informazzjoni tiegħek jiena waħda mill-viżitaturi u mhux il-Big Ben. Ija tidher ta' ma tantx għandek qalbek fidek, insomma tista' tgħidli dan u biex ward numru tnejn? Iva, da ward numru tnejn, għaliex? Hmm, għax qalu li li għalaw jien. Hawn l-arja hawn. U kwiet hux dal-ward? Ejwa, meta ma jkun hawn ħadd. Isma' inti, ma ħadtx iż-żball, hu jaf, hu tal-isptar li kellu jasal wieħed bħal, hawn, insomma, li kellek tasal int. Tant żgur li kelli niġi hawn x'kun waħda, mela jiena hawn ara, ħa. Għandi dil-karta, hawn, ħa. Ara daqsxejn għax jiena mhux għax ma nafx naqra ta' imma bla nuċċali. Jiġifieri inti żguraw kellek tiġi mhux f'dak il-bini li hemm hemm fit-tella ta' Kordin u Ħaġli. Dak il-ġimgħa l-oħra kont hemm. Fuq xejn waħluni ta'. Int se taqra jew le? Eħe.
Mela ara, Renzo Brigenti. Iv iva.
Ommi u missieri Sqallin imma jiena Malti hawn twielidt. Eh. Ta' 35 sena, armel, joqgħod fi Triq il-Barrin,

Suspett li għandek il-marda lack of energy. Hekk hu, tfisser speċi ta' telqa manja hu. Eh, eh, eh. Mela nistgħu ngħidu issa li f'Malta hawn żewġ vittmi ta' dil-marda. Kif?
X'jiġifieri? F'Dar Ward hawn xi ħadd ieħor li għandu il-marda tiegħi? Propjament, il-vittma l-oħra qiegħda qudiemek. Għaliex l-arrus tiegħi happy qiegħed taw. Tantu happy li meta qalu lil mandu xejn ħassu ħażin. Żgur jħossu ħażin.
M'għandu xejn xi ġifieri xkur waħda. Jekk għandu bħali, għandu żgur mela m'għandu xejn. Somma jintaf se nagħmel hu. Ħammur nintefa' fuq is-sodda bil-ħwejjeġ kollox. I wekka me pers li mawx professur Pitmu f'daw l-isptar, ismint ma ġibx piġama. Da żgur li ġiet piġama, hawn nara ħa. Għandi tlieta. Ġodda fjamanti, ta? Bħsibek titfa' l-ankri hawn int ukoll, mela? U għax dak li tafu kemm jistgħu jservuk u forsi tliet snin, erba' ħamsa l-iktar. Bħsibek toddhom it-travi tas-sala? Hmm. Isma', tagħmilli pjaċir. I mela, l-aktar issa sirt nafek u sirt naf li tlarusa tal-ħabib tiegħi għal forja ma nafux ta' dalli ħajkun hawnhekk għajdli. Nixtieq inwarra bħalli forsi noħroġ nixtri xi ħaġa x'niekol. Isma' hekk jiġi l-għarus tiegħi, Billy, għidlu li dawaqt nerġa' niġi, ta? Hi, mela, le tħabbix rasek, mhu, mhu. O kif ma waħadtab. Taqqas fattiga. Ħaru kaza. Oj! Tazzija! Tafx nagħmel l-aħjar? Naqbad dawn u mmur xi mkien u nara fejn nbiddel.
Qalbek qiegħda tajjeb. Ħaq it-tolok, naf li qalbi qed tħabbat normali sul plofessul.
L-ippurgar normali? Għidlili!
Paterna tsejja u aħna sejla!
Oqgħod, oqgħod ftit, oqgħod ftit.
Fl-irqad kif qiegħed? Un plefelissi noqgħod nisma' il-mużika milli nolqod bil-lejl sul Professur Pawlu Ponello. Iva, għaliex iħobb ħafna jisma' l-mużika, Profs. L-aktar, l-aktar bil-Malti sul Professur. Interessanti.
sibt li xi ħaġa. Le, le, le, għall-mużika qiegħed ngħid. Għaliex iħobb jisma' l-mużika u jkanta fl-istess ħin, isu dak il-pupu tal-lasktu li meta tagħfsu jibda sejjer
Lanċa ġejja u oħla sejla plamment nafa u ma nispa' qatt tikkanta ta' lanċa ġejja u oħla sejla minn taslima mal-samset.

Jekk id-diriġenti ta' dan l-isptar jiddeċiedu li jibdlu dan l-isptar f'konservatorju tal-mużika, inti tkun l-ewwel għallief.
Kolli ngħid. Hawnhekk hawn kwiet aktar mill-korrettiva ta' Kordin fejn kont. Se naraw. Sami xaw qegħdin. Skont id-daqqa nislu.
Ara x'waħda din x'biċċa ġrali wkoll ilma sirt. Tajt għamlu li din il-ħelu li ġabet li kika. Ħazza zvojtajt, ixxottajt. Ġittajt li jiena raġel ħażin biex dak it-tappiet ta' sufri kollha li għandi u laqqas dammejt wieħed. Mhux qed inħawwatin.
Kalafato.
Għal ma xqata tajt nixsib tekkika. Taf li jina u l-professur ġejna u għarġajna ma sibnik xaw f'postok? Taf li din il-ħaġa edha tirrifletti ħażin fuq il-karriera medika tiegħi? Taf li sa xebbajtni niġri warajk? Taf li għandik demmi kollu frasi? Naf biss li meta nara lilek ninsa kollox nifs. Stupidu u insipidu dak li int. Ah, tista' ċanfarni kemm trid. Aktar nikkusta kun inġibed lejk Nils Vassallo. Allura ngħid li inti baħnan. Għid li trid.
Imma żeb li ħur kollha tiegħek huma ħafna aħjar mill-karezzi ta' Kika. Nista' nkun naf xi trid tgħid? Irrid ngħid li kieku issa tgħid li se tiqaf mill-ġiri u tintefa' fi ħdani kif tidħol Kika minn dak il-bib naqbada nitfaħħa mit-tieqa l-isfel. Imma sma, inti mhux sodo toħodni b'dil-erra. Naf.
Imma xi ħadd irid iqaflek lilek ruħi. Pazjent li kull ma jmur qed isir kollox ta' ħorrox borrox. U ħaġa oħra, hekk jogħġbok jiena m'iġnix bella.
Bellissima!
Ners, vassallo jien. U nista' nkun naf fejn kont? Anzi, mhux fejn kont biss, ta' rrid inkun naf imma x'kont qed tagħmel. Issa żejjed ta' titlobni wisq. Qed nitolbok, irrid inkun naf fejn kont. Għax inkella taf x'nagħmel? Nagħmel ir-rapport kbir u nieħdu quddiem l-ikbar awtoritajiet ta' dan l-isptar. Jiena ħa nillarga ftit kemm imur nagħmel injezzjoni. Ara qis meta niġi insibek hawn f'postok. Ftemna?
Inti trid tifhem illi sakemm dan l-isptar jistabbilixxi ruħu, ma nistgħux noqogħdu nimxu bil-punto u l-virgola f'kollox. Jiġifieri int qed tgħid li hawnhekk ha kulħadd lest biex jagħmel kollox, hux hekk? Daqshekk hu. Ġew mumenti fejn jiena stess kelli mmur fl-istor u noqgħod ngħodd il-patelli u l-fliexken tal-awrina. Sa ftit taż-żmien ilu laqqas il-nurse vassallo ma kelli miegħi, kelli miegħi biss lil Ġenżu. Da jfisser li tista' taħdem mingħajr nurse vassallo, mela? Dan ifisser illi inti trid tneħħi din il-fissazzjoni li għandek darba għal dejjem. Ajma, mur oqgħod bihom l-għajdut tan-nies. Għax dik ma tistax tara qalziet ukoll! Ara ħa ngħidlek, Paul. Jien nixtieq nissuġġerixxi xi ħaġa, tajjeb? Ara, bħalissa m'għandix moħħ noqgħod nisma' suġġerimenti. U wara kollox il-laqgħa ta' bejnietna spiċċat, le? Eh, le, ħej, hekk le, taf. Bħala presidenta tal-għaqda, iva, spiċċat. Imma bħala martek, is-sieħba eterna, le! U ara.
Eżatt!
Iwa, inti ma kontx tlaqt. Għalfejn arġajt ġejt? Ma kellniex niltaqgħu illejla aħna? Taf għalfejn erġajt ġejt, qalbi? Għax nixtieqek toħodni nikol barra llejla. Mmorru nieklu barra? U għalfejn trid immorru nieklu barra? Tajba din, biex niċċelebraw il-ftehim tagħna dwar l-għamara li nħoss li kkonkludejna b'suċċess kbir.
Da żgur, se ngħidlek fejn kont, biss. Irridu niċċaraw żewġ punti. Waħda, jien ili ħadd ma qalli li kellu jiġi jarani l-Professur, u t-tieni, isma', nistenni ser ta' nkun indispost jien. Smajtuh, sinjuri! Il-President tal-Assemblea tal-Ftieta inserta indispost. Jogħġbok tgħidilna għalfejn, Eċċellenza?
Mhux fl-interess pubbliku li tkun taf. Mela żgur, għax inti l-interess tiegħek kien li toqgħod tiġri mal-isptar kollu, sur żiemel tat-trott. Eh le, żiemel tat-trott ma noqgħodx għaliha ta'. Tal-galopp mela!
Ara, la ta' kategorija u lanqas t'oħra. U biex nurik li ma kontx qed nikdeb, stenna da. Hawn ħara. Qed tara di? Hekk kif temmejt l-eżekuzzjoni tiegħi u ġbidt il-flashing, ġiet il-katina f'idejja. Kuntenta? Happy issa? Għadek ma kkonvinċejtnix, taf. Le.
Le.
Mhux żgur tħalt hemm ġew inti, taf għalfej imma? Biex toqgħod tilab ta' Tarzan għalhekk. Nilab. Hmm, tilab. Iva ħaġa di mhux prova biżejjed, iva xi trid iktar se tritratti bil-kulur. Insomma, Billy, dan il-ġiri kollu mal-isptar irid jinqata' taf sa nagħmillek lilek. Santif jinċekxin bl-ikbar labra li nsib. Daqs lapes inti jilek, u mbagħad inti jilek f'dik il-parti fejn ma tara x-xemx, u ddum ma tista' toqgħod bil-qiegħda seklu sħiħ. Milli qiegħed nara ġejt bżonni nerż Vassallo, hux? Isma' l-ieħor fejn ma qbajtx għaddej int. Fil-każ, hu jrid iżommok ta'. Jiena dejjem lest għall-ordni tiegħek. Le ja ħasra nerż. L-injections idejquni, l-injections ma niflahomx! Twegħdni li toqgħod bi kwiettek f'dik is-sodda? U trid toqgħod fis-sodda. tara l-comics jew tilgħab bil-ludo li ġabitlek kika l-ġimgħa l-oħra, fimt? Issa nitkellmu bis-serjetà. Mm. Jidhirlek li jiena noqgħod nilgħab bil-ludo? Jiena li tista' tilgħab anki b'murtal tal-festa basta toqgħod miġbur fis-sodda tiegħek. Kollox sew, Mil-lum 'il quddiem inwiegħdek li rrabbi l-għaqal. Veru?
Kieku tagħmel hekk ta' kemm tagħmilli ferħana. Kieku daqshekk ngħid il-professur ħasinni. X'inhi di?
Eh, iva, għajdlu! Raset, hej, hej, wax raġel fih il-professur. Missu jistħi.
Mela l-għura għanda raġu, Mrs. Bonello mm. tejra liħ. Mm. Oj, oj, oj, oj, xintom tajdu, xbajtu, tajdu ħmerijiet? Jiena rrid tinfisser. Il-professur daqshekk se jibqa' jgħajjat miegħi. Eh, eh, eh. Għajjat mi, u int ħawatni l-lum int. Li l-professur ħliftlu li b'xi mod inqedu f'postu l-bili. Eh, mara, diġa daħal f'qoxortu. Mill-li qiegħed nara it-titqiba ikkalmatu u ġabitu f'postu nerz wassallu. Iva, ċen, mm.
sentu kol, eh.
Nishtiq naf fejn ni għal-mar. Rajtu ħireċi wassala barra sal-karozza. Għal min qed tgħid għall-professur? U jiena mhux għall-professur Bonello qed ngħid. L-allura għal min?
Qed ngħid tal-pazjent li kellu jasal illum ċertu Renzo Brigenti, suppost kellu jasal illum. Ara hemmhekk sa jintefa' fuq dik is-sodda, hmm. jixxaħxaħ, jittewweb u ma jagħmel xejn. Hmm. Iġifieri se jkolli xi ħadd miegħi fil-ward se jkolli xi ħadd ma' min inferra dwejja tiegħi? Se jkolli hawn xi ħadd ħdejja? Alla xi tridni ngħidlek?
Li ġej xi Sansun jew xi Erkole jew u se jagħti xi esibizzjoni ta' saħħa. Ah, sa fl-aħħar ġej proxmu ieħor. Isma', u fejn għadda? Brigenti, qatt ma smajtu dal-kunjom? Laqqas jien qatt ma smajt bih imma tajċ kemm hawn jiġru mas-saqajda żminijiet. Veru ma tantx hu sinfoniku, hux veru? Somma wara kollox, l-isem u l-kuljom m'għandhomx x'jaqsmu. Veru, sewwa qiegħda tgħid Nez Vassallo, mela naf wieħed li kuljom hu paċ. U kieku taf! Kem jaqla nkwiet, la boja paċ. Jow inkelliħu li kelli skola miħaj, tafx kien jismu? Kien jismu Fidil. Wara ftit skoprejt, illi kien l-ikbar ħalli l-laqat produġiet Malta minn żmien il-Feniċi law. Paradoss, xi kultant issib bniedem il-kontra ta' ismu kun jomu, veru? Le, le, le, le, le, hawnhekk ma naqbilx miegħek, taf Nez Vassallo. Għaliex?
Eh, għax fil-każ tiegħek, ismek żgur mhux kontra tiegħek. Bella inti? U ħa ngħidlek isbaħ minnu inti taf.
Ejjejja, ma nibdewx bil-konfidenzi żejda. Isma' ner sajdi, jiġifieri dal-pazjent li ġej hawnhekk marid bl-istess marda li għandi jien. Sissa m'hemm xejn konkret. Ġej hawnhekk għall-osservazzjoni bħalma ġejt int. Madankollu kemm sajdu ma jasal. Jiena misa nibqa' nistenna taf. Ismani sew, Billy. Ara qis x'għadtlek. Ftakar f'dik l-injection li għadtlek li se nagħtik jekk ma tqgħodx bi kwietek. Żommni dejjem quddiem għajnejk. Ftakar f'dik l-injection, eh?
U tinsiex, żommha dejjem quddiem għajnejk.
Ċensu mhux aħjar tiġi ħalli mmorru nqelbu l dak il-pazjent?

Dak il-baħar xufftejn imlaħħma 'l hawn il-qroj. Inżomm quddiem għajnejja dik il-mixja seglikija tisseglikli. Riesqa bil-mod lejja, riesqa lejja bħal xi ħolma. Ħolma li spiss ikolli fuqek. Billy!
Xi ġmiel ta' kliem, Billy! Għaliex qatt mettuli qabel dal-kliem qalb ta' qalbi kif ġennintni?
Kif qed tagħmel hawn? Ma tafx. Dawk ix-xuftejn imlaħħmin lewn il-qerron. Dawk l-għajnejn isom kwiekeb. Dik iż-żegliga. Li ġenninni. Billy, ma kontx naf li tħobni daqsik, pupu tiegħi. Aj, ma kif ġennin, inħosni, inħosni, sa ġennin bil-fer, Billy.
Bonġu għalikom. Inti Renzo Brigenti, il-pazjent il-ġdid? U int Billy?
Konni kemm jien!
Ah, sa fl-aħħar sirt taf min hu l-pazjent li hu!
Nixtieq ma ngħidlekx iva, imma naħseb li iva taf għaliex dejjem nista'. Biex taqbad ma' xi ħadd. Aqqa' t-torok erġajt insejtha. Allura Sur Chong, kif tħossok? Mhux, mhux Chong, ħa, mhux.
Taf x'ġara? Jiena u l-Professur ġejna u erġajna ma sibnikx x'hawn.
U trid toqgħod fis-sodda. Toqgħod!
Jaqaw, dak sar moħħu biss f'Nurse Vassallo?